Үтүө күннэр Татна Елегин олохтоохторо уонна барыгы ыалдьыттара. Истин сэргиһибит бүгүҥҥү ыалдьыта. Комсомол киин кэмитиэтин бочуотунай грамотатынан 2019 сыллаахха Саха Республикатын Правительствотын махтал суругунан наградыламмыт. Алексеевскай оройуон комсомольскай кэмитиэтин тыһыынча тоҕус сүүс алта уон алта аҕыс уон тоҕус сылларга бастакы сэкирэтээрэ, үлэ ветерана Баланова Ефимова Мария Алексеевна. Дьэ Мария Алексеевна үтүө күн буолуохтун. Үтүө күннүн. Дьэ Сахабыт сиригэр комсомольскай ячейкалар тэриллииттэрэ сүүс сыллаах көрсөөрү ол чэрчитинэн дьэ бу биһиги маннык тэрээһини тэрийэһиччэбит дьонун дьэ кэпсиибитин аҕалыаххан киһи биллэн туран киһи кэпсэтэн ынах маҕараһаан бисэрдиллэр онон була дьэ төрдүбүтүн успутун дьэ хантан силистээхпитин мутуктаахпытын ахтан санаан аһыаххайын эрэ Мин төрүттэрим Таатта, Таатта Уолба нэһилиэгиттэн. Ол курдук холобура эһэм Алексей Дмитриевич Баланов туох Дьөҥкүдэйгэ төрөөбүтэ Уолбаҕа. Уонна кини кэргэнэ эбээм Мария Андриановна Баланова. Кинилэр Тюдунтан тахса сыл олорбуттара бииргэ. Оннуктан биир оҕолоохтор Алексей Алексеевич Баланов диэн. Ол уоллара кэнники ыал буолан Варвара Сергеевна Белорусская диэн мин маабын кэргэн ылбыт, кинилэртэн биһиги алта оҕобут, мин улаханнарабын. Оннуктан бэйэм олохпор ийэлээх аҕалаахпын уонна эбэлээх эһэм миигин тэннэр эмиэ эмиэ маама паапа ийэҕэ этилэр. Онон икки төгүл ийэлээхпин, икки төгүл аҕалаахпын. Аһа уонна оттон эһэм үйэтин тухары учуутал, саха аас сөптүөлээх учуутала, математик, кини буоллана орденнаах учуутал, ол курдук Үлэ Кыһыл Знамята орденын наҕараадыламмыта. Уонна сэрии кэмнэригэр үлэ килбиэннээх тыл үлэтин иһин станна мэтээллээх, трудовая доблесть мэтээллээх уонна ленин сүүс сылынан эмиэ кирбиирнэҕэ ленин мэтээллэрдээх онтон эбэм буоллана мария андриановна үйэтин тухары бу эһээбин кытта оччолорго учууталларнаах көһө сылдьан раана нэһилиэктэринэн үлэлиэтилэр онно бартыгар көһө сылдьан дьэ кини үлэтин тэристээн тылы көрөн ааһа главнай туга тыла уонна оттон кинилэр оҕото буоллаахтар Алексей Севич или папабыт кини учуутал, туох историк учуутал. Уонна эмиэ Биоһунтан тахха оскуолаҕа үлэлээбитэ. Бэйэтэ Россия үөрэҕэлиитин учуоттаах үлэһиттэ, спорт бэтэрээнэ, знактаах. Уонна бэйэтэ оттон шахматынан үлүһүйэр, Ол курдук он икки төгүл оройуоҥҥа чемпионнаабыта. Наһаа Бүлүүр, булчут, Байанайдаах, биһи кыра эрдэхпиттэн олох булт аһынан аһаабыт дьоммут. Уонуттан маалапыт наһаа щит, наһаа хаһаайыстыбаннай. Иннинэн бу биэс кыыһы уонна оҕотох уолуттан иитэн барытын ыаллаҕым. Билигин сиэннэр, хос сиэннэр

Ол курдук түнчүк сеппуон биэс сыллаахха ахсыс кылаас көлүөнэ сылдьаммын комсомолга киирбитим. Ол киирбит түгэммин наһаа үчүгдүк өйдүүбүн. Биһиги хас да күн исписээннэ Марко Иванович Александровна кэлэн бэлэмнээбитэ. Устаабы, билиҥҥи международнай балаһыанньаны уонна чарааһынай боппуруостарга бартыгар уонна Дьаброз бүрүйэҕэ барара онно эһигини маннык дьоннор кэккэлэһэн олорон боппуруос биэриэхтэрэ, ону барытын сүрдэппит тэлэхтин бүттэ комсомолга киирэхтин. Биһи бэлэмнэммиппит, кини оччолорго школьный секретарь эбит. Комсомоликкун школьный секретаря. Ону дьэ ол курдук биһи күһүн тиэммит октябрьга киирдибит. Бөлүөҕэ көрөлүннүбүт Светлана Прибылых первый кирдээл эбит. Онон һан сүтү көрөлөн барамчы оскуолабыт вечеригэр кэлэн билет туттарда.

Онтон оруобуна күһүнүгэр комсомольскай, оскуола комсомольскай комитетыгар талбыттара. Онно булана Байшевание диэн биэргэ кэтэрдээх этибит. Онно где-то хэттигин быһылаах этибит. Мин хаацкаҕа түспүппүттэн өйдөөн хаалтын вопросов ким Владимир Трофимович баар эбит, Захарова Екатерина Григорьевна баар эбит, Ще уонна Аня бэйэттэр, мин өссө сорохторун өйдөөн билигин өйдөөбөппүн. Элбэҕи сэттэйин. Уонна оттон оннук үлэлээн киирэн барыппыт саас буолан Ленский зачет, буотта онно эмиэ бэлэмнэммит наһаа үчүгэй Ленский значок диэн. Эн зачет диэн значок ылбыппыт сүөтүп тураммыт. Аны сэттэ уон биэс сыл түмүгэн утаальник семьдесят пять диэн эмиэ значок. Оччолорго хылаайын таххарата. Утаарник диэн таххарата. Утаарник септуон биэс, септуон алта, септуон инди кыллар айылҕа значоктар баар этилэр. Олортон комсомоллар буоламмыт оттоху ботунньук көҕө сылдьар этибиин бу туох баар улуус киинин памятниктарын бартын кылааһынан биһиги комсорбут оччолорго Нида Данилова

Комсомол кэммитин аһаппыппыт, араһаны биэчилдэрдэ диэри этибит, похуоттарга сылдьар этибит. Онтон үөрэхпин бүтэрэрбэр икки комсомольскай путевкалаах этим. Ол курдук историческай факультетка ааха школаны бүтэрэрбэр очолорго путевка урусса диписсиит нэһиилэ тиксэҕин оноҕо үөрэхпинэн эрэ ону ебуо киирэргэ биир путевка уонна кыайан киирбэтэххинэ кэлэҥин Оройуоннаах уон комбинакка үлэлиирин иккис путевка. Ол диэтэрбин иһиэппэр ыптан олох тиийэммин туттарсан киирбитим. Иннинэн халгы үөрэнэ хааллым. Онно дьэ үөрэнэ киирбиппэр аны урут комсомолга комитетка үлэһэбитэ бүппүн диэннэр аны пере курстан аҕалаан эмиэ комитет иһинэн комсомольский прожектор диэҥҥэ таллылар. Онон мин буолана олох хатаан уруһуйдаабаппын. Ону уруһуйдьутунан хата ким баар Изабелла ким Жирготова кини буолана оннугар музей директор буолаллар кини Изабелла Яковлевна кини баар уонна Светлана Букаева диэн ол прожектор план начальнига Дьону биһиги үлэ оҥостоммут нэдиэлэ аайы хас өлөрбүл аайы поедельниката хардына комсомольска прожектор оҥорор этим. Дьэ факультеппыт олоҕун сырдатан, ону-маны дьэ айан элбэх үлэни ыыппыппыт ыйыыр этибит ыра бөҕө ким ыйыырый, ким иссэрий факультеппыта хайаан да ыйыыппыт ааха. Оннук үлэлээппит, ону бириэмэтигэр эрэйдээх баатын эрэйдээх баата хайаан да түмсүөххэ наада, хайаан да таһаарыахха наада, бириэмэ бөҕөтө барар. Дьон ону ол диэбэккэ Светлана уонна Изабелла чахайдаах фитнестаах дьоннор дьаллар кэннэттэн хаппыттытымин кыра курсатым киннэмдээҕэй үлэлээппит онтон аны үөрэхпин бүтэрэн баран игири ортоскуоту шталлы кэлбитим аҕа сыллаахха онно кэлбиппэр буолана

оскуолаҕа кииннэнэн кабинетка ыйга киирдэ комсомольскай полиэтиляҕа ыыттым. Оны hübbetten таха комсомолун чэрдэ. Оччолорго ровно школа производства буустугунан оҕолор уонча оҕотахха бүтэтэ производство үлэлии. Кинилэр буолан икки хылы баһа миэхэ ол политиэххэ Ону кэнники үгүстэрэ үрдүк үөрэххэ киирэн, үлэһит буолан, наһаа үчүгэй саныылынан билигин даҕаны ээспитин тутабыт. Кинилэр үчүгэй баайытык оннук политик үөрэххэ сылдьан дьэ олох ахсыанка ыллаан, время журнал толорон, хас биллилэригэр үлэбээн ыыппыппыт. Оччотооҕу кэми батын билэн, көрөн туох уларыйа турарын уларыйыы бөҕө этэ. Историческай

Аны салгыы кэпсээтэхпинэ дьэ ол комсомолка оскуолаҕа үлэлиэхтээхпинэ эмиэ биир һээн буотун олтуо начальнигынан үлэлии хаары тэрилии бөҕөнү тэринэн оҕо бөҕөнү формалаан астарын бартан ылан стендэлэрин оҥорон утуйа сирдэрин оҥорон лааҕырбын бартын баазовай стационарбын лааҕыр тэрийэн үөрэ көтөҕүртэхпинэ арай биирдэ Эйиин хамс оскуолаан эрэллэр диэтилэр. Мин тиийди, тиийбиккэр Екатерина Хидоровна олорор. Васильева уонна Кимпелина Анна Васильевна. Оччолорго ботон учиталлар, аамай доктора метод кабинет. Дьэ, мигин тутан аллылар уонна эн школьный картянын ветеран диэн болла.

Дьэ, ону буолана хаһанарым да иһин киилэрбит буолуо дии саныыр этим, ол иһин буолана олох көрдөхпүнэ бу райком секретэрэ, метод кабинетым мону утарбаттахпына уту киһи буолбат курдук тур. Инньэ гынан чэ оччоҕуна миэхэ дьиэ берер буолла хатна мин эбээбин кытта барабын эбээбин дьэ сылдьабын

Наядка үлэлээтим, отут иккис комсомольскай компетенция буолла. Онно буланан бутун республикаттан обком биэрбэкэтээри таххар буолла. Никифоров Валентин Иванович уонна Ким Киме, Саня Николаевич оччолорго комсомол обкомун военно-патриотическай отделын хердиссе. Тиен кэллэрин улахан көрчү представление бу. Онтон арай хос кемегранылар. Туохханын тахтара димнон Ева Алексеевна комсомолга сэкирэтээрдии үлэбиттэн, онуттан эн первый сэкирэтээринэн үлэлиэххин баҕараҕын дуо, буолуон этэ дуо диэн буолла. Ону мин буолана оттон иһин билсэн иһэбин үлэни, ону оттон Алексей Александрович им буолбат дуо игин диэн буолла, уолаттар игин киэм игин ону аккастанды диэн буолла. Ону булан оо дьэ дьанаатым онтон

Ром ise тугунарбын былаан оҥостобун дуу, наар улахан былаан оҥостон үлэлиэххэ наада диэбиттэринэ, арай пропагандистаахпар үчүгэйдик хастаһыл үлэлээппэр миэхэ путевка биэрбиттэрэ, Вен биһиэхэ барар. Ону буолана, он туйум тиийэн кэллэ. Баҕаласта, ити хаһантай октябрь, ноябрь бүтүүтэ быһылаах. Венгрияҕа барар буолну, путевка тиийэн кэллэ.

Мин бу үлэлии барабын дии былаан оҥостубун диэн аны санаатахха наһаа дии ол оҕотук маҕайы санаан оннук киэһэтим чох холобур аккастан кэстим уонна дьэ улуустарынан э нэһилиэктэри кэрийэммит хас бииргэ мунньах оҥорон ол ыытыахтаах үлэбит былаанын оҥордубут уонна активка балтыс декабрь это чолорго он алталаах дьэ активка киэҥ активка үлэбит булан билиһиннэрэммит ырытан ыллыбыт. Дьэ ол быһыытынан оттон бүрүөбүт бүрүө диэн буолана туох баар комсомол улус улус комсомолун халайар уорга. Сөп онно булар ийэтэ миэхэттии курдук этибит. Мин өйдүүрбүнэн холобура Алексей Александрович иккис секретарь уонна Мира Николаевна школьный секретарь этэ, очолоппу кини баар этэ. Уонна Попов Василий баар этэ, Васильевич диэн Уонна Павлов Егор Никентьевич паар эттэ, орготдел көлөдүрэтэ. Аха, уонна Руслан Петрович паар этэ Неустроев. Уонна Местников Афанасий Владимирович паар этэ. Уонна школаттан Оля Матвеева диэн кыз паар этэ. Иньэ Намы дьонно бүрүөбүт туох иккитэ буолар ыйга уонна партия комсомол пленума улахан кворумнаах мунньах түөрт онтон тахха киһи хайаан да кэллэҕинэ эрэ буолар мунньах квартал аайы биирдэ буолар күөннүүдэ дьонно ол дьону батын хара алдантан тиийэ аҕалаары массыына киритиһиитэ дьоҥҥутун ырытыһытым ыалдьар ким кыайан кэлбэт дьэ ол сырата буолар ону таһараары онуттан наһаа локо бопростара көрөр этибит Ыччат боппуруостарын наар идеологическай өттүн, экономическай өттүн, культурнай өттүн, үөрэх атын өртөптүк комсомольнай пленумнарыгар, онута компетенция эмиэ иһин өр буола болоттон буолар буолаайы. Мин була дьигинэн компетенцияттан компетенциябын үлэлээбитим периодитаанан. Оннук үлэлээбит аҕыйах. Обычно тотуттан бүтүүтүгэр баратын нෑ баран хааллар. Ону мин бу олох компетенцията албыттым, онна компетенцияға уурайбытым. Бэйэм олох оннук отчуттаан баран диэн.

ыал буолан оҕоллор-бытыгар бутун биһиги оччолордоҕор кэммитигэр комсомол райком секретарьдарын хас даҕаны туохтан талларарга туохтур дибит кандидатураттан һэ ол ата оннук үчүйтүн үчүйдэхке алыннылар диэн һэ кадровый үлэҕэ туохтааммыт онно холобура икки кандидатураттан Лариса Петровна талыллан үлэлээбитэ онно орг отделга ол эппитим курдук

уонна Сардаана Николаевна Сидорова тиллигин онуоҕун эбиир бары эмиэ комсомолтан үөн тахпыттара Анна Митрофановна Уварова Нюргустана Колпашникова Чэ уонна инник комскоммут сэкиртээрдэрэ Аралахова Галина Егоровна Попов Анатолий Ананьевич уонна Пинигин Александр Никифорович

кадровай политикабыт үчүгдүк уонна сорох Михаил Михайлович оттон улууспут салайааччыта буолан олорор кини мин кэнниттэн каптовой Масскай кырдээнэн тааллан үлэлиир дьыбыта ол иннинэ иккис секретарь этэ холобура туора күөр комсомольскай тэрилтэттэн сыахтаах комсомольскай тэрилтэттэн үүннэрэ даҕал Үлэһитэ аҕата үлэнэн, харанан дьэ хас биирдии уолу бартын иитэн, үөрэтэн, үөрэттэрэн аҕай арааһынаа ЗКШ диэҥҥэ, Нерюнгрийская школаҕа, кэнники Сыкал кысым үрдүк үөрэхтэригэр тиийэ ыытан үөрэттэрэр этибит. барыларын үөрэттэрэр этибит, комсомолга кирдээрдэрин. Инде гынан билигин наһаа чуддук аналлар. Оны толук, оны Ирина Михайловна Тихонова эмиэ инники хамсаҕылга орган отделга үлэлээбитэ. Инник элбэх ыччаттарбытын бары үлэлээн, билигин оттон эмиэ этэҥҥэ үлэлиир санаалар. Ыал буолан, оҕолорунан уйуланан, бары сибээстэһэбит. Кистээн хаамай

Аны мин өйдүүбүн били Таатта күннэрэ улахан били Нам уонна Таатта доҕордоһуу да улахан дьэ өрдөөх улахан сүүс киһилээх делегация барар онно булаана хайаан да кэмсийэ көрөр ону була хайаан да бу комсомол комитетиттэн хайаан да баар буолаат диэн баар буолаллар аха ол буолара эн хараҥа таастаахын эн улартаҕын дебаттаһы тигитигэ ол этэдэр Киһи биир муостанан хаамар, онтон ол дэ улахан комиссияны ааһыҥҥын диэ айанныыгын хас эмэ тохтолугунан былаан. Ол кэмнэр кэнчик аһыйдар, сүрдэр уонна билигин наһаа контроллаах буолан адьахай үчүгэй хомуллуулаах эндики туохтара мероприятиялар буолар. Онтон олох бэйэн өйдөөн хаалбыт улахан хамсааһыным. Комсомол кэннэргэ. Оттон биһиги кэммитигэр олох барта хамсааһыннар этэ. Ол курдук Октябрь революциятыгар септуон ударнай нэдиэлэ диэн, комсомол сүүрбэһис съеһигэр сүүрбэ ударнай нэдиэлэ диэн. Партия ити кэмнэргэ түбэспиттэрэ септуон ыһылларга инньэ гынан Боруос да бииртэн биир туохтар бара турар этилэр. Комсомол боевой күүһүн үрдэтии туга эмиэ ол партия тугунан бара турар этинэн наһаа бөх ыччат комсомольскай фирматын, ыччат комсомольскай коллективтарын кэйиэн этибит. Оны хас биирди даярканы кытта, хас биирди отчуту кытта олох кепсетен, тиллер Сыалкаларын билсэн, кинилэр туох үчүгэйдээхтэрин сырдатан, наһаа олох киэҥ үлэни ыытар этибит. Ол хасыырда бирээми биэстэн, алтаттан айаннаан бараммыт тиийин дьэ араандаайым маннаан игин ыраах паайтыбыстымныгы харалданыннаан игин тииэн фермалары да кэлиэн оскуолаларга хайан тааччар этибит Ичинник ханна детсаады даҕана өҥүөр баһылаах этибит. Ханна ыччаттарбыт баар сирдэригэр, бардыгар сылдьартыбыт уонна барыларын кытта кэпсэтэн, культура дьиэлэригэр эмиэ выступлениелары оҥорон, үлэ бөҕөнү ыытар этибит. Онуттан билигин даҕаны сүрдүк өйдүүллэр, саныыллар. Конечно, бириэмэтигэр сүрдээх элбэх хамсааһын буллаҕа дии уонна школа производства бус диэн хамсааһын биир улахан онно сүрдээх элбэх ыччаты дьоговарии гынан кэпсэтэн көрдөһөн ааттаһан тиийэн нэһилиэккэ таһааран олохтооппут кинилэр бу билигин үксүлэрэ сис сыаллар буолаллар оллор элбэх олунан уруунан күлэбитэ бу дьонду таһаарбатахпыт буоллар билигин ханна тииһин атын улуус киитэ буолалар этэ дии күлсэбит Уонна үчүгэйдик олорортон миэ үөрэбит ботуну нэһилиэк депутаттара ким буола сылдьаллар, нэһилиэккэ дьаһалтаҕа үлэлииллэр, оччолорго оскуола бүтэрбитэр оҕолорго аһардахпыт дии. Наһаа эппиэттээх абыт наһаа ыарахан кэмдэрибитчигинэн эдэр бааҕыларга наһаа ыарахан үлэ. Онуттан оччотооҕу кэми оннук буолан хайда эрэ булуктааҕын курдук этэ. Дьиҥ дьигэр билигэ холобура төрөппүттэр ыйпап буоллахпыт дии. Оннук курдук холобура

Онтон биһиги устудьуоннуу барбыппыт кэннэ дьэ механизация диэки киирбитэ. Үлэ чэпчээбит, аны чэпчээбит дьэ. Оттон бу олоххор маяк маяк буолбут, холобур буолбут үтүөкэн дьонноргун ийэтэ ахтан санаан аймаххын. Туох оччолорго биһи үлэлиир кэммитигэр настаабыт диэн сэһэрэр

олох премьер сарсыардан киэҥ ылы идея олох просто үҥкүү-ырыа-тойук просто бардыгар биһигини ону тохтоон иһэр көтоннорон иһэр ону биэрту төн кыйарбытынан кыттабыт кыйбаппытын кыйбаппыт кыйбаппытын кыйа атыыбыт онуттан Полина Петровналаахтын аччаха үлэттэрин көрө көрө премьер ылардалаайы онтон кэнники партийнай үлэҕэ булана

Учууталлар наһаа туох бэлэмниир этилэр Пакел биһиэхэ уонна ту арыккынын уолаттара бары активынан үлэһэн хайыным буоллана звенолары кэрийэн окко сылдьар этибит көмө көмө звенолары тэйэн оттоһор этибит баран

Оттон дьон этого очень соруйаллар Оттон эдэрдэр да бааллар. Биһиэхэ бу хойуска туох буола турара дии. Э уонна төһө оккут жакас тонна жакас иҥэди, дьонго хас хонугунан ситиэхтен сөбү республика ото хайдагы. Очолорго чаткам самоска зеналар кирдаларга күрәхтехи болар ите.

Ол курдук холобура ыраах учаастактарга оттон отделениеларга хара алдаҥҥа, Даайам Маттыгга, Чычымахха бүрүөнэн таххаммыт онно миэстэтигэр мунньах ыытар этибит. Оны онно отчеттарга тута кэпсэтэн, ыҥыран кэпсэтэн хайан. Даже күрэхтэһии оҥорор эбит волейболга, ол түргэнник

бэйэбит хуопарбыт буола Максима Аркадий эмиэ наһаа эргэ туох баҕайы массыынаны көрөн истэн дьэ оҥорон сопхуос диэктэрин көрдөһөн Жирков Семен Гаврильевич күнтүр үүннэппитэ эҥирбин санаппын ол киһиттин дьэһирдээҕим оннугана тиийэн буолбуппут ити хомсомуоллар испиэктэригэр Аркадий Максимов диэн баара кини ол сопрано хайарбыт дуу

Баамы тут дьэ диэн дьэ аччаҕайдаах дьэ улахан сүдү тутуу хаҕаламмыта. Били тимир суолу рейсэлэри ууруу онно хаҕаланна быһылаата уонна үрдүттэн хаҕаламмыт тутууга ким биир бара турбута сэттээн сылтан хаҕаланнаҕа дии. Онтон булаана дьэ күүскэ ити туохтар куораттарга миигин үлэ саҕана саҕалааһына биллэн туойдах оҕо сыллатыла дии дьонум баам туһунан кэпсэтиэххэ эрэ аттын бааммыт иһиме комсомольскай территорият калааттаах ол курдук туох сылга километр просеканы диэн ыҥырыы таһаарбыттар республика Акко. Инньэ гынан хеттон холобура туох Октябрь хеттон сылдыч. Хеттон километр просеканы диэн. Ону болана баран маһын кулларан билемниэхтээхтер бу рельсэ барар херигер. Онно же хас улуу сайттан бригада хомойдулар сайын.

кыыс уонна Сибириҥҥэ кыыс икки курдук өйдүүбүн икки кыыс баар курдук өйдүүбүн уонна уолаттар друждустар олох Сиэҥкиҥ Константин ити өр кэмҥэ сопумун үлэлээбит кини барбыта Мочкин диэн эмиэ туох билигин эрээскүлүү диир дээди баар